Kahan CLD chairman a sami Pu Ngai Sak nangmah lawng van hal ta kan van duhmi pakhat a um. A luan cimmi 2015 hlan ah khan kan Chin state kha um, kanmah Chin party nih mu Chin party nih khan an rak hruai ko. Kha lio ah khan Chance an rak nei ko kan ti lai cu. Natein zei pipa kha an tuah khawhmi kha a um lem lo. Kan tuah timi kha cu an ṭialmi tete kha cu um ve ko natein a pipa kha um lem lo ka ti lai cu. E, atu bantukin atu NLD chan hna cun ram ṭhat lei he ai van tong cang ee. Zung papi hna an van sak le khi Hakha khua zong a van dawhter ngai maw? Uh, tuanbia an ṭial kan ti lai cu. An chan chungah kannih Chin party nih an rak ṭuan lio khan zeihmanh atu ah zeidah an ṭuan timi an neh nang kan ti lai cu te pakhat hmanh kan hmuh khawhmi taktak a um lo mah khakha a si hmailei zongah hin te 2020 lei zongah hin Chin party hna nih hin kan Chin state chungah hin chance van nei u la van tling ko u la Zeitindah kan Chin State ahhin zeitindah nan keneh te nan langhter lai zei bantuk dah biapi in kan tuah awk a si ve timi te kha mah te kha a tawinak tein nangmah nih vang kan let tuah law si ka lawm ve 2010 na khan general election um si kho si na khan CNDP le CPP an rak piai. Kan ni CLD cu um hri lo. An rak tei ko. Tokfang kan ti ko lai mu. An rak tei ko. Asinain asuya phuih khawh tiang khan rak tei lo. USDP le ralkap an i fon tikah an man an tei hna. Cucaah cu hlot do ka tha zong kha a ho da si tiah cun USDP se. Wanci chukpa zong kha

a tuahtu le a idea le a kong the pho tu mi vialte kha minister parwanci pawl nih khan a kong the pho piak ding ka se si cun thotdo lei ni khan ukatha usong in upade vun tua nga ding mi kha tua ding ka se asinan ma leo zong kha USDP ni khan chu a zangfa nak bantukin akan ruwa le

kan te ahcun thlat dawh ka thani ah cu alu atu chi khan upadi kan lak kho cang du ka tha kan lak kho thlat do chung thim thim kha upadi piu su piu le khan kan fim ahcun kan to kho ahcun kan ram atu mia upadi len lo mo tamtuk kan lo hoi chen na sung ha ding asi mia khan khi ama upri bong chung te ya khan mo thil to khon nak le kham khon nak ni ki tam tuk to kho mi se kan tiva pol kan ti pawl khamkon rak cu kan tlang pawl mu cun kan ram i a ummi tu zei kan ti lai khi ramdang mi tourist pawl mo an ra hnga ding vol kan vei hnga ding ko tam tuk to am khomi thil cu rak ummi se ma ka cu zei ta si tia a mit in hmuhmi kha se abia pi ngai mi cu chimpi ne hin tu chikhan upari pungma section 261 hoi te na khi rem ko ase i wanchi chuk hoi te na kan chin party ni vun hmu ve a chun phun ni khi then hao namat pakhat chu je chu atu an to lengmang mi 2010 USDP asuya le 2015 hui NLD asuya an rak to sa mit in mu long long ke an rak to mi ke alo ado ko building an tuah zung an tuah aa dawh ko asinain mah nak in a biapi ngaimi ka ti cu mit in hmuh lomi kan miphun caah Chin i values pawl no ka Chin miphun nih kan man kan neimi miphun dang sinak kan langhtermi cun kan kan fale pawl nih kan lungthin kan pupi pawl i kan lungthin a sang ngaimi mi nih a kan upat ciami kha langhter ding ti bantuk man ngei ngaimi mit in hmuh khawh lomi thil tam tuk rak um rih a myu ta i kan ti kun lai ma kha kan chin party nih khan khat lei zong kha maw vun tuah pi in khat lei zong kha mit in hmuh khawhmi development le dangdang maw khat tuah ding se i atu mit in hmuh lomi a myu ta yi hoi tin ha ka cu zitin na kan tuah lai kha atu hi atu tiang hi USDP zong nih NLD zong nih a cozah an kai te ah kan ram hi religious leader pawl maw an auh hna i kha ko he le pawl kha ram hruaitu nan si atin ro uktu nan si kan miphun za zeitin da nan ruah kha CSO pawl nai ngan hi party pawl ta ti in mo bia rua ti zong hi tu tiang hi um lo cun atu education Zeitindah kan tuah lai ti zong a um lo. A si khawh cu kanmah private cong sianginn hoi te nakin a myutayi cong hoi te nacun tuah khawhmi thil tete cu um. Kan Chin miphun in kan tikha le a myutayi lekhna tete kha can khat te tal khi mu kan miphun duhdawtnak le man ngei khawhnak ding ko thil tuang hna ding khi cu tam tuk um. Mah khi Chin pa nih party nih cun mah pahnih kha kemh in tuah hau lai ti kha ka vun chimh deuh mu. Ka lawm. Okay, ka lawm. Atu he caan karlak te ah Miphun kong he pehtlai in ka van tenhmi kha si i nainganzi lei hal ding tampi na tein na tein nainganzi khongsong pakhat na si tikah pakhat te van tenh ṭhan ta ka duhmi um. Keimah zong nih ka rak ruah tawn i kan Laimi dirhmun kan Chin miphun dirhmun ka zoh tikah hin party ca chim lo biaknak hmanh hi kan i funtom kho ti lo. Biaknak hmanh Khrihfa kan si ko na tein biaknak man ah hin kan i ṭhek tuk cang. Cucaah cun a pa ṭi naingai zi chinchin hi cu nan mawh lo ka ti maw? Na batin atu ah hin party pathum nan i komh ṭhan tikah hin kan i lawm tuk cio. Le hi dirhmun nan si tikah hin hi dirhmun nan kuai ṭhan sual a si ahcun kan Chin ram ca hin ruahchannak a um ti lo ti tluk khi si. Cucaah cun nangmah hruaitu pakhat dirhmun in Hi pathum ai komhmi chungah hin zeitluk in dah zumh awk tlak in keimah lei kap in cun zeitik hmanh ah min chiattertu ka si lai loh ti bantuk maw ruahchannak nangmah nih na lung ah nai sehchihmi maw kha bantuk te tal kha a um maw timi te kha a tawi tein vang kan let ta law. Si ka lawm. Atu Chin Party CNDP CPP le CLD kan i komh hrimhrim ahhin kanmah kan party pathum nih a kan miphun caah a herh hrimhrim pakhat in dir ko si tiin fek tein kan lungthin kha kan rak ve i kan i kommi se nabat pakhat cucaah cun policy tu kha tha te bia tuah biapi tuah usai te policy kha tha te kan rak tuah soi cang amin zong kan rak bunh cang i hi hnu cun i kwe hnga ding le i then hnga ding a um ahcun personal kha a si te ko lai asinan mah zong kha personal a si ko lo hnga ding zong ka mu bong le khi lungtling nak tabo tu ngi chet teo hena kan rak to a chang i keima pumpak le wun ro achon neya leitu asi achon ma ruang khan neya ruanga khan i buai ding uma chon azai tikpo wa keima cho ni chun asho ka pek ko na lai kan u le pahnih zong siseh a dangdang zong siseh a her ahcun kan party pakhat kan si hnga ding le kan miphun caah rian a kal kho po i rian tuan khong hnga ding a si ahcun keimah nih cun ka keng ko lai ka ti ko lai keimah nih a shock ka pek ko lai a bia bik mi cu mah ka keng mi pa a kan hruaitu pa cu kan lai miphun caah felfai te rian kan tuan khawh tu cu a hau kan comedy kan party voice he a kalmi tu cu a hau kan miphun vialte kha thleidan lo tein a kan uktu cu a hau lai ma te ka chu ka chim tu mi si ka lom okay na lungput fiang ten nang kan van chim mi kan lom tak tak nan nan party he atu bia vaivon ka van thei naka chun van form kho la a upa cem a chang ti hrawnghrang khen chairman khe van i phawt ding phunphai khan na ne tim tuah ning kha se pa ruwa e sehmanhsala 2020 chung lei ah khin nan thlin sual a si ahcun keimah ka duhnak ahcun khete khin selem lo khan kan chin mipi caah kan chin state hrang caah hruai khotu ding ahcun ahodah a fit cem ko timi te tu kha kha tu kha rak i thim kho te u law chairman hrangah cun a ṭha cem men lai timi te kha hika hin keimah nih kan van cah duhmi hna a si. Ṭha ṭha si si. Si si. Mah cu 2020 election a di hnu a kan mo. Si si. Party conference kha kan tuah lai i kha mi conference a rami vialte nih khan kanmah pathum chung zong a si seh silo le mino chung zong a si seh laimi a kan hroi pi kho cem lai Chin miphun ti kha kan i thim te lai. Si, Maka cu si, kan si. i timcia mi ka si ko. Cu kan Bylaw hrimhrim ah kan kan rak ṭheh cangmi kha si. Si, si, si. Si, kan lawm tuk ne. Cuti